Kamano ahinya kod sani ma Jehova oloso thuolo mondo awuo kuome kokalo kuom dwachne. Ah, Nyasaye en Nyasaye ma jang'wono. Adwa nawuo kuom wach moro matin kuom dakika matin ni gima ni kuoma ema chandogi. Gima ni kuomi ema chandogi. Koro yiena mondo apak Nyasaye matin kokalo kuom wachno. Wer moro mawero ni ni wanalo, jahera wanalo. Erokamano Yesu. Erokamano Ruoth. Roho ma ja paradiso. Pak ong'iri maduong'.

wanalo wadhi adhiya iwinjo wanalo mak wachno tikete chunyi to irwake to donji iye to irwake gi teko moro to iwach ni wanalo wadhi adhiya nyiso ni nyasaye wuoyo kodwa ni kata lweny ge kata tem tek kata piny ogingore kata piny wuoyo to wadhi adhiya wadhi lo lweny Gungurok ni Yesu Kristo ma Nazareth. Ere kaka wadhi lo lweny? Wach mwadhi logo lweny ondiki e kitabu mar Johana mokwongo ang'wen matindo ang'wen wacho niya, ma ema nonyisi kaka wadhi lo lweny. Wacho niya, wacho kama, nyithinda un nyithind Nyasaye kendo useloyo jogol wach mag miriambo nikech jal manie iu duong' moloyo jal mane piny. Gin to gin mag piny, omiyo giwuoyo kuom gik ma piny, kuom gik mag piny, kendo piny winjogi. Wan to wan mag Nyasaye, omiyo ng'at ma ong'eyo Nyasaye ema winjowa. Ng'at ma ok da Nyasaye ok winjwa. Mano e yo mwang'eyogo pogruok manie kind roho mar adiera gi roho mar miriambo. Yesu Kristo omi duong'. Ago ne Nyasaye erokamano kuom wach masomo matin. Muma wacho ni jal mani kuomwa duong' moingo piny. Jal mani kuomwa duong' moingo wa piny. Tiende ni onyisowa adieri to opogo adieri kod miriambo. To opogo nyaka jo jokor wach mag miriambo gi jokor wach mag adieri gi jokor wach mayweyo pachi mondo oketi machiegni. To ndike Muma ni jal mani kuomwa duong' moingo piny nyiso ni jal mani kuomwa ni nigi loch ewi gimoro amora koro nyiso ni kae kare mwadhi logo lweny emomiyo wer wero ni wanalo wadhi adhiya wanalo wadhi adhiya iwinjo piny ok dwari piny wuoyo kuomi piny siemo ngimani Piny odak e wachni, inie mbaka ma gigoyo, inie kama gisiemo, nikech gima ni kuomi daro chunygi, gima ni kuomi go piny mangima, gima ni kuomi wuoyo kuom piny, omiyo piny ok nyal winjne, kata iwuog e piny to giwacho ka Nyasaye ochako gwedhi matin, to piny nyaka wuo kuomi, nikech jal ma ni kuomi duong'. Apako Yesu Kristo ma Nazareth. Ne, gimomiyo piny goyi, piny goyi nikech gima ni kuomi, piny goyi nikech gima Nyasaye oketo kuomi, nikech Nyasaye ka chueyo ng'ato to ng'eyo ng'ato ka ng'ato gi gima ber mani kuome onge ng'ama oket kuome gima rach nikech iyudo ka ng'ato onge go tadier gima wacha wacha nigi teko gima wacha wacha nyiso ni gima nyasaye oketo kuome duong' moingo piny ing'eyo ka ng'ato omiyo nyasaye omiye gik moko nyasaye oketo gik moko e lwete adieri oketo gik moko e lwete To sama ochung' mowuok modhi otero ne ng'ato, to winjo ka ng'ato chunye duogo. Nikech Nyasaye okete, ochalo mavul makelo tipo moro ne ng'ato sama ng'ato ni kod lweny. Koro Muma wacho ni gima ni kuoma duong' moingo piny, gima ni kuomi chawinjo na, gima ni kuomi wuoyi matin, gima ni kuomi jaduong'ni, gima ni kuomi kichonani, gima ni kuomi miyoni, gima ni kuomi duong' moingo piny. Iwinjo kata kiting'o nyathi Piny nyalo dwaro mondo ogole, piny nyalo dwaro mondo kaka gigole, piny nyalo dwaro kaka gitime mondo mondo piny okawe mondo odong' kode. To nyis Nyasaye ni jal mani kuma duong' gima ting' abiro golo kuom rem Yesu Kristo ma Nazareth. Nyasaye biro winji, Nyasaye biro winji, piny ok nyal winji. Kata wachone gi sani ne, ne piny kata wachne sani ni winjo, tuo wabiro geng'o Kata iwach ni sani piny ni tuo wabiro geng'o to piny ibiro winjo ka goyi ni onge munyalo ni mok chiemni nyaka joma gino osemako iwinjo ka gino osemakogi to wachne ni jal ma ni kuoma to kara nigi teko moingo piny nyiso ni ka nyasaye ni kuomi to kata ibedi ni tuo modonjo kuomi tinyiso nyasaye ni ruoth ni kuoma wuod tuo koto tuo ringo ayo apako nyasaye moro mara iwinjo ka nyasaye oloso ni keny to piny nyalo dwaro mondo keny ni nokethore magi dwar gik moko magi loso weche moko magi pangi magi kete diere to nyasaye wuoyo kodwa ni jal mani kuomwa duong' moingo piny iwinjo jal mani kuomi jayalo duong' moingo piny jal mani kuomi jakom duong' moingo piny jal mani kuomi jatelo duong' moingo piny jal mani kuomi nyasaye duong' moingo piny nikech in mar nyasaye omiyo piny ok nyal winji piny biro winji ataro piny ango winji nade Pinyango winji nadi? Pinyango winji nadi? Jal mani kuomi ok mar piny. Samane samane Shadrach gi Meshach kod Abednego jolutie mach ka thuonde nie mach to giwacho ni jal mani kuomwa kar oingo mach to chuo chako miele mach matin to gimiele mach ka ginie mach ne ng'i mach mosechwak nyadibinyo molo kaka ichwakega gimiel amiele mach molo kaka ichwakega to gimiele mach to gichako miel to gimiel to gimiel to ka gimiel to ka nebukadnesa go wang'e kuomgi to neno jal moro mani kuomgi mana kodgi e lwenje kanyo to nebukadnesa go wang'e to ko no ma ok ma ok ma ok dhano magi ok jok mana keto machielo ni chalo nyasaye to muma wacho ni jal mani kuomgi ochak wuoyo gi piny okoni koro wabiro lamo nyasaye mar adieri Daniel bende kit sibuoche. Okete Daniel kuom sibuoche mosenindo ndalo abiriyo kapok ochiemo. To Daniel owacho niya, ni jal mani kuome duong' to donjo e kind sibuoche koro kar mondo sibuoche ochame to sibuoche ah, apako Yesu Kristo ma Janazareth, sibuoche koro umi auma Ageno ni samoro kane giwinjore e dwol to samoro nyaka bed ni ne gigo nyaka mbaka gi sibuochego kane giwinjore e dwol. Apako Nyasaye maduong' maratego samoro dine bed ni otugo kodgi kanyo nikech gibedo kode kanyo to muma ondiko ni Jona be kolutie nam to rech omwonye to jal mane kuom Jona odagi ni rech ok nyal dak kod wach Nyasaye ne to rech owuok todhi omogo Jona piny Nineve nyiso ni jal mane kuomi rabet iwinjo kata piny dwa muonyi e gima iting'o piny dwa muonyi e gima iting'ono piny dwa muonyi e gima itimono piny dwa muonyi ohalano piny dwa muonyi e gik michando piny dwa muoni kaka ideyo piny dwa muoni ne piny wuoyo kuomi ni gik miting'ogo nitie kaka obiro ne chom tir koni nyasaye jal mani kuma duong' kare gini piny wuoyo kuoma ne chom nyasaye koni nyasaye ni jal mani kuoma duong' ma kata piny wuot abiro dhi adhiya ne iwinjo dhano kia kaka nyasaye kelo gueth Ne, jal mani kuomi, ne, donjo kuom Nyasaye asika. Ni Nyasaye biro biro kodi machiegni ma piny wuo, nikech piny owinjo mana gikni, nikech oneno ni enyo odhi kajuoga, ni oting'e malo. Koro paro ni samoro ng'at machielo bende odhi kajuoga, otimo liswa, otimo mane, iwinjo dichuo, chung' malo, e nyim Nyasaye koni Jehova jal mani kuma rabet. jal ma ni kuoma ne gilocho wi wasika jal ma ni kuoma kata piny owuo kata giwach wechegi to jal ma ni kuoma ratego okabe bwok iluor nang'o iluor nang'o jal ma ni kuomi donge rabet yesu donge mane wuoyo ni ni kuomi yesu ma janazareth jal ma jawar mane owari ka koro piny oseweyi mane owari ka koro piny odwanyi mane owari ka koro ji owuoyo kuomi mane owari ka koro weche koro tek mane ochangi ka weche koro tek mane ogoli e dala ma samoro ne okwani dalani ok ne ochung' manaokolia kama marata la maraji madala no samoro no kwani jibilo fa ni rumie to yesu nya kristo nya nazareth no kolie no chungo daga no kausule mori bijo gimani kumi emo mi ko jalmani kumi emo mi pini goyi pinye magoyi nyasaye to goyi pinye magoyi pinye goyi ni kecho giwingi o giwingi onge kaka gin giri kumar winjo gima nyasaye otimo kuomi nikech ok gine gino to pawo muma wacho ni jala mani kuoma Duong' moingo piny, kata gibi gi jokor mag miriambo, kata gibi gi jokor mobiro gi wechegi, to nyaka ginyis Nyasaye ni jal mani kuom maduong', kata jal mani kuom oingo tuo, jal mani kuom oingo masira, jal mani kuom oingo dhier, jal mani kuom oingo gik ma piny, Jal mani kume nyalo kelo gima onge. Jal mani kume nyalo losa kama achungi. Jal mani kume nyalo chungi nyima. Jal mani kume nyalo loso koda. Jal mani kume kata sama wuoyo to kata nyuola ma wuo kata pinye ma wuo to jal mani kume osewuoyo ka biro chomo chir nikech jal mani kuma biro chomo ng'edena mawinjo ka koro John. Jal mani kuma biro chomo chokena mawinjo ka koro John. Jal mani kuma biro chomo ngimana ma jachien nyomako. Jal mani kuma biro chung' kata ka weche koro tek. jal mani kuoma biro loso kata ka piny owuoyo jal mani kuoma biro chung'na kata ka lweny koro ger jal mani kuoma biro losa kata ka ji oweya jal mani kuoma biro kelona kata ka ji oringo i jal mani kuoma duong' jal mani kuoma duong' jal mani kuomi dongo duong' ne pok iyange pok iyange pok iyango jal mani kuomi podi pok iyango jal mani kuomi ne jal mani kuomi duong' Japuonj oduong', jal mani kuomi no oduong', oloyo piny, jal mani kuomi, jal mani kuom an. Kata pe ni nosenyuol, to an odong' kapok onyuol, to an okoni Nyasaye, Nyasaye, in koda, Nyasaye, in koda, to an ochomo Nyasaye, to ka an ochomo Nyasaye, to wuoyo gi Nyasaye, to an oloso Nyasaye, to an akodok e ode, to Nyasaye okelone gima nokwaye, kara jal mani kuomi raber. Iwinjo wenge gowu nikech gima Nyasaye oketo kuomu. Dalau igoyo nikech gima Nyasaye oketo kuomi. Ji goyi nikech gima Nyasaye nigo kuomi. Ji wuoyo kuomi ka- nikech sulwe moro ni kuomi to pok ifwenyo. Emomiyo ji goyi, emomiyo ji wuoyo kuomi. To Nyasaye wacho ne jalo mane kuoma, ah, kara duong' moingo piny. Yesu kara duong' moingo piny. Yesu kare mana koda. Iwinjo kata giwuoyo dhi adhiya.

ni iwinjo ni jogo wacho ang'o kuoma ne idhi igone mbaka machielo ichak igone ng'amneng'a mbaka chielo weche jachien ok non weche satan ok nyon biro ketho chunyi nikech gin weche jachien giringo piyo to gilalo piyo jal mani kuomi duong' nyasaye oting'o gik morijinol orijinol gik morijinol ma ka ng'ato oneno to koni nyasaye awinjo Jachien to ting'o fotokopi, girumo piyo to gibiro piyo ne lwenjego boksiki, lwenjego biro rumo. Iwinjo kata jachien loso patan moloso rieko mochungi mare moketo nitie jal mani kuomi miseluongo ni Yesu Kristo en emobiro biro mondo resi. Ne, jal emoni wuothogo. jal mani kuomi ne mondo iwuothogo jal mani kuomi ne mondo ichungi jal mani kuomi ne mondo ilosgo jal mani kuomi ne mondo isiemne wach jal mani kuomi ne mondo isiemne ka weche tek ka pesa onge ka ionge rent jal mani kuomi ne mondo isiemne wach ka iwinjo ka weche tekni jal mani kuomi nigi teko kod duong' jal mani kuomi onego ochiw wasigu jal mani kuomi ne iwinjo kata kontrak orumo iwinjo kata kontrak orumo kod nyasaye in kuoma Japuonj in kuoma, ratego in kuoma, okelo yamo in kuoma, Nyasaye onyono wi pi in kuoma, ochiero goyo tho in kuoma, ratego wuodho muma none, sibuor mar dhood Juda in kuoma, i Yesu Kristo kun ngima in kuoma, Nyasaye in kuoma, ma kata piny odagi to in kuoma, ang'eyo ni kasacha oromo, ratego tibiro yoro koda. abiro muomo kadhi abiro muomo nyasaye maratego abiro chung' ewi lwanda kata ka wasigu dagi abiro chung' manono piny iwinjo kata ka gima nyo onge obed fedha kod dhahabu kata ka rent murumo mapok ichulo kata ka wach mane machandi kata ka puothi emi mayi to nyis nyasaye ni in koda wadwa lamo kod nyasaye Nyasaye Maratego, sibuor ma dhood Juda, parie miyone gimotimono, parie dichuogne gimotimono. Yesu Kristo dhi kanyo, Jehova mul kama inetieno, ratego mul kama inetieno, japuonj mul kama inetieno, jalime donjo kama inetieno, kama owinje tuol ni sani, remb Yesu Kristo ma Janazareth mondo omul gikego, obed ni pinygo gikego nyasaye kata piny ogoye gi weche nyasaye to chungu kode remb yesu kristo ma janasare mondo odonj kuome sani ratego mar ruodho muma kata obed ni en gi tuo to tuono mondo aye nying yesu ma janasare ipudho remo duto mag wasigu ma jaloyo e nying yesu kristo ma janasareth nyasaye mondo ogwedhu kabisa omedi ting'o malo onono dier mondo itudi koda nambana en 0724 388 082 iluonga ni pastor denis obara nyasaye mondo gwedhu kendo ting'u malo amina wanalo wan joloch amina